Men bugün milliy tilimizniñ zenginligini Şamil Alâdinniñ bir eserinde numayış etmek isteyim. Dünyadaki canlı barlıqqa ve yeşilliklerge küneş, ava, yer, suv, ğıda bergeni kibi, halqnıñ ömri yazıcığa ilham bere. Yazıcınıñ qalemi ne qadar tecribeli olsa, halq ondan o qadar minnetdar ola. onıñ icadına terence ürmet besley. Oquyıcılarğa tesir etken eserler şah eserler sırasında yer alalar. Biñ doquz yüz seksen beş senesi Yıldız mecmuasında şiiret bölüginde çalışqanda, muarririmiz Ayder Osman qolunda beyaz kâğıtlarnen odama kirdi. Qardaşım, bularnı dörtünci sanğa azırlamaq kerek, iş qolay kelsin, dep, masama yazılı kâğıtlarnı qoyıp ketti. Elyazmanıñ yazısından eser Şamil Alâdinniñ qolundan yazılğanını añladım. Maşinka başına keçmezden evel eserni bir qaç sefer oqup çıqtım. Pek begendim. Elli sene içerisinde olıp keçken adise-vaqialar eki yarım saifege sıdırılğanına pek qayıl qaldım. Anda qullanılğan vezn, milliy tilimizniñ üslübiy hususiyetleri meni özüne meftün ettiler. Bu eser soñunda doqsan bir senesi neşir olunğan Şamil Alâdinniñ Yer deliciler cıyıntığına kirsetilgen edi. Eserniñ soñunda elli sekiz, seksen beş seneleri qayd etilgeninden, bu eser yigirmi yedi sene devamında yazılğanını tasavur ettim. Yazıcınıñ masasında qaldırılıp, qısım-qısım yazılsa kerek dep oylandım. Eserde qullanılğan sözler milliy tilimizniñ qıymetli cevherleri ediler. Milliy tilimizniñ bağçasına kiritilecek qapılarnı klassigimizniñ eserlerinden bulacağımnı añladım. Olarnı satır-satır ezberlep, tuvğan tilimni menimsedim. Milliy müitniñ qorantada, cemiyette genç nesil içün ne qadar müim olğanını ustazımnıñ Teselli povestini oquğanda seçken edim. Milliy müit olmasa, on beş yaşını toldurğan genç şair Tañ bülbüli şiirini yazar edimi? Milliy müit olmasa, genç şair, ulu maarifçi İsmail Gasprinskiyniñ yapqan hızmetlerine qıymet kesip olur edimi? Elâkete mahküm bedbaht millete ayat bahşış eylediñiz. İzzete şayansıñız, saf ruhuñız cennette mekân bulsun. Ani ata talimatı nerdedir? Qolumdaki bu eser addiy şiiriy eser degil edi. Yarım asırdan çoq vaqtını özüne qaplap alğan, tiziliş cietinden bölüklerge bölüngen eserniñ türü, yani janrını, tayinlemege tırıştım. Neticede bu eser tarihiy vesiqalı poema epopeya adını aldı. Sürgünlik devir qırımtatar şiiriyeti tarihında eki yarım saifede epiklik derecesine yetkizilgen şah eser biñ doquz yüz seksen beş senesi büyük bir yañılıq oldı. Halqımıznıñ taqdirine ait tarihiy adise-vaqialarnı tasvirlengen adiy cümleler bir dörtlükke sığdırılıp añlatılğan edi. Eser böyle başlana, Kör soqaq içinde uslupsız bina, Saçağı telçeli, qapısı sınıq, Dım sofa töründe çıraq de yana, de söne, Pardoşnıñ davuşı tınıq. Qurunıp kelem men ve ilâhre. Yani, men til ceetten bu eserniñ bir qıymetli taraflarını qayd etmek içün bir şey aytmaq isteyim. Dört sene alevli çöllerde, qarlı dağlarda qara yüz duşmannı qırdıq. Adiy cümleler, baqıñ, adiy cümle. Nesir Nesirde yazılğan sözlernen aytılğan cümle, amma şiiriy şekilge qoyulğan. Bu müthiş seferde alem içün zarlı zevalğa yalıñız biz qarşı turdıq. Halqımıznıñ dört sene alevli çöllerde duşmannı qırğanı kösterile ve soñunda sürgünlik etilgeni aytmaq içün bu satırlar qoyula. Bu müthiş seferde alem içün zarlı zevalğa yalıñız biz qarşı turdıq. Yani ne içün biz qarşı turdıq? Baqıñız, biz cenk, ğalebe qazanıldı, ğalebe bizim, demek, mağlubiyetimiznen bitti, bizni tuvğan yurttan marum ettiler. Ve bu fikir, fikirni kene bu bizim milliy tilimizniñ zenginliginden o devam ete, mana berip, münderece berip, Men dondım cenklerden ğalipler ile, ne yapsın bu yürek, kederim pek çoq. Ğalipler ile qayttı, başqa bir ğurbet illerge sürgün olundı. Eserniñ adını men, demek, dedim sizge, tarihiy, felsefiy tarihiy vesiqalı poema-epopeya, dedim. Felsefe olğan yerlerine ayırıca toqtalıp añlatmaq isteyim. Tilimizniñ zenginligini kösterip, adiy sözler, anda bir dülber sözler degil, adiy sözler, içinde büyük mana mücessemlegen sözler, qalıpqa sığdırılıp aytılğan sözler. Mesele, Halit şeit felsefeci olân olğan, Şamil ağa öyle dey edi, olânlar dey edi, olân olğan. Onıñ felsefeci olğanını eserde Şamil Alâdin böyle bir onıñ monologında bere, Biz kimmiz? Süratlı ayattan neler bekleymiz? İnsan ne? Namus ne? Devlet ne demek? Ayat çün berilgen müllet ne demek? İnqilâp eşqına hızmet ne demek? Emekte tapılğan izzet ne demek? Yani, Şamil Alâdin bu sözler vastasıyle arqağa qaytıp, insannıñ bu dünyağa kelgen maqsadı aqqında ayta.